eh, ku ya mahlweni i want to talk about fear ku chava and eh, i want to talk about faith ku nga ku kholwa Uh, loko hi languta ka vutomi bya namuntlha hi kuma leswaku vanhu va ku tala they fail in life because of fear and uh, loko hi languta hi ya hi ya languta endzeni ka bibele loko hi hlaya hi kuma ku there's about 33 verses leti vulavulaka hi fear hi ku chava about 33 bible and it seems to me as loko ri karhi u yi hlaya it's, it's from generations to generations like god teaches people xikwembu xi dyondzisa vanhu kusuka ka generation yin'wana ku ya ka generation yin'wanyana and message leyi a wu dyondzisaka vanhu xikwembu i ku mi nga chavi hikuva ndzi na n'wina xikwembu u vulavurile ka isaya a ku isaya u nga chavi hikuva ndzi na wena mhaka leyi sungulelele ka abrahama abrahama u nga chavi hikuva ndzi na wena ku yi hlaya na le ka matewu there's almost 33 verse ti vulavula ti-verses ti vulavulaka hi ku u nga chavi hi fear eh vavanuna lava a va khome principle and a va ri ku twisiseni ku loko u ri na ku chava endzeni ka ku chava ku na ku vaviseka endzeni ka ku chava ku na ku feyila endzeni ka ku chava a wu a wu a ku na progress now a wu ni yi veka mhaka leyi caca fear it's a force ku chava i matimba faith is a force ku kholwa i matimba marito lamambirhi ma nga ku lahlekeli marito lama khome i swikhiya swa vutomi bya wena marito lama khome i ku hanya ka munhu fear is the force and faith is the force marito lamambirhi ma khome i swikhiya swa ti-believe system ta vanhu ene marito lamambirhi loko faith ku ri force fear ku ri force i matimba na matimba mara matimba lama problem a ma le ka ndhawu yin'we ma le ka two different separate spaces ende loko ma ri ka ti-separate space mhaka leyi fanelaka yi endleka la i ku mi matimba lama fane ma lwa loko u ri na ku chava u attracta e mimoya leyi ku yi- yi yi ku suppressaka ku nga humeleli evuton'wini loko u ri na ku kholwa matimba lama ya ku kholwa ma interacta na moya lowo kwetsima ku vanhu ku lwiwa na mimoya leyi ku suppressaka ku nga humeleli evuton'wini now fear ku nga ku chava ku tirhisiwa hi madimoni ku ma ku confuse so that you don't understand ku kahlekahle i yini lexi u nga good ka xona kumbe i yini lexi u nga xi endlaka xi nga tisaka e benefit evuton'wini bya wena the moment u chava you are opening a wide road ya madimoni to control you that is the reason fear yi kumekaka yi ri matimba because matimba lama is the power is the force of the darkness leyi ku khomaka swa ku u nga voni ti-opportunity on the other side u nga yi mahlweni hi vutomi hi ku u nga kuma ku hanya and on the other hand faith tells you ku you know what even if swi vonakala onge a swi nge endleki kambe on the other hand faith give you the power the force to, to, to, to, to go forward and to push forth and, and, and, and to, to tolerate and to persist that is faith faith yi ku byela ku swa tika namuntlha mara mundzuku swi ta lungha swi ta lungha faith yi ku tshamisa etshembeni faith ya ku builda ku hambiloko swi nga vonakali namuntlha but as long as i have faith mundzuku swi ta endleka but fear yi ri u rhula ku endla yini swo fana vo mani na vo mani va ringetini a va swi kotanga and fear yi tlanga ndzeni ka miehleketo ya wena it's a logical game leyi tlangaka miehleketweni ya wena because the forces of the darkness the devil uses the demons ku va ni ma ku controla ku va ni ma tlanga hi miehleketo ya wena and and and and the demons satan i tirhisa network yin'wana ya matimba leswaku loko a ze a fika a loga endzeni i na password ya yena password ya mu ya vanhu password ya ku endla ku vanhu va nga humeleli i ku chava because xikwembu xi loga hi password ya fear emihleketweni ya wena xi kota ku nghena xi ku operate now the moment you have faith and pray to god the holy spirit takes charge takes control and and and, and, and the password of success and the password of freedom and happiness is faith loko u lava ku tsaka evuton'wini loga hi password hi password ya faith ya ku kholwa and the holy spirit will take charge. And, and, and the moment you have faith, the Holy Spirit as the force comes in and help you and move, move you to the higher dimension. Now, kuchava kula kula kula va hi hamba ku na marito mambirhi lani lavaka hi ma hambanisa namuntlha na mixo ku hi ta kota ku ya mahlweni If you can different, differentiate between the word fear, the word fear, and the word patience. loko hambanisa marito lamambirhi the word fear and the word patience evuton'wini i'm pretty much sure ku vanhu vo tala va nga humelela evuton'wini because vanhu va ku tala va khomiwe hi ku chava va le ndzeni ka vukati lava nga nghena va tsakini mara namuntlha va ha tsakanga and endzeni ka vukati byo byolebyo a va ha tshamisanga hi rirhandzu kambe va tshame hi ku chava what is the reason behind what i'm saying i ku vanhu va ku tala endzeni ka vukati because va fike va va na vana evukatini byo byolebyo ene loko se va hleketa ku xaniseka loko va nga le ndzeni ka kona va languta ndzhaku hi na malembe yo karhi na 10 years hi ri swin'we ene ka vukati lebyi loko ni huma vana va ta xaniseka now what is that is that love or is fear loko munhu a nga lavi ku a nga lavi ku huma hikokwalaho ka tireason ta ku vana va ta xaniseka kumbe ni ta ya kwini ekaya a ka ha ra a ka ha ri na room ya mina ekaya a ka ha ri na a va nge va nge he ni accommodate that is fear Munhu yaloye loko u n'wi vona a tshamile, a nga ha tshamanga hi rirhandzu, a nga ha tshamanga hi patience, i tshame hi ku chava. Endzeni ka vukati bye byelebyo a nga ha kandzanga hi rirhandzu mara se i kandza hi ku chava. Hi ku chava swa ku loko o huma a ka ha ri na vutomi emahlweni, ni ta va yini loko no suka ka yena? I wa ni xanisa ina. I wa ni jolela ina I famba a nga vuyi ina I kholo Joni ina mara ni ta ku yini as long a rhumela mali ya swakudya what is that the devil is playing your mind satan i tlanga miehleketo ya wena ku u nga humi hi ku u nga tshika u ya kuma vutomi bya ku yantswa mahlweni a ku tiyisela swi ta lungha you know munhu un'wana na un'wanyana la a nga kona wa swi vona ku leswi ni swi tiyiselaka laha siku rin'wana swi ta lungha and vanhu vo tala va swi vona ku leswi va nga va nga tshamela swo laha a swi nge pfuki swi lunghini and they know it but they have the fear va na ku chava ku vanhu va mova because va vona nga ku lava yaka va yaka kona a ka ha ri na vutomi vana va ta va xaniseka that is the imprisonment of the devil sathani loko a lava ku chela jele i ku chelisa sweswoleswo ku u twa nga a ka ha ri na vutomi emahlweni i ku chelejele ku fela kokwalani u nga pfuki u kume vutomi byo antswa mahlweni remember the devil is here to kill steal and destroy and he is the father of confusion satani i tele ku ta confuse sathani i tele ku ta destroya sathani i tele ku ta tlanga miehleketo ya vanhu ku va nga tshiki va vona ku vonakala because loko va kumana na ku vonakala va ta sungula va va na ku kholwa and loko va sungula va va na ku kholwa va ta sungula ku khongela ka xikwembu and the moment u sungula ku khongela ka xikwembu the holy spirit intervenes n'wana loko tsema i nghenelela exikarhi ka gebo ya leswi swi ku tikaka a ku rhwalela ivi a ku pfula matihlo ya ximoya u sungula ku vona ku this is not love but this is fear

Don't just walk away. Pray about it. Ask God to guide you. Ask the Holy Spirit to intervene in that situation. Ask the Holy Spirit to take you, to tap you, take to let him to tap your mind into the deeper vision of what you want to be. And he must give you revelations. ya swilo leswi u lavaka ku va swona evuton'wini you know what tshemba leswi u lavaka ku va swona evuton'wini than ku tshemba xiyimo lexi u nga le ndzeni ka xona sweswi xiyimo lexi u nga le ndzeni ka xona sweswi it's worth changing by believing that God is with you. Loko wo eh, loko wo huma ka ka vukati byo byelebyo kumbe ka situation yeleyo u nga ri na xikwembu trust me mapfalo ma ta fa and loko ku fa mapfalo ma nga ma nga dlayiwi hi moya lowo kwetsiwa mapfalo ma dlayiwa hi tindhawu timbirhi Maloko tsima loko u u khongela hi ka kunene u khoneketa Xikwembu xi hetelela xi dlaya mapfalo ya ku chava u hetelela u mover on u famba u ri na a tangible a tangible evidence which is faith leyi ku byelaka ku you know what there is still life. after the tunnel and i'm still gonna make it la ni yaka kona ku na vavanuna le handle va nga rindzela just you the person like you the looks the behavior the character they are waiting for someone like you but u ti u ti bohe endzeni ka jele leri sathana a ku hlebelaka maqhinga ku if you go out there's no more life to live out there now loko loko loko wo huma u nga ri na xikwembu lexi nga ta ku khipa hi ku kholwa u famba hi ku pfumela u swi tshemba hikanene u va mukhongeri let me tell you something mapfalo a ma nga ta dlaya hi moya lowo kwetsima you will walk away but mapfalo ya wena ma ta va se ma dlayiwe hi yini hi madimoni hey madimoni you know madimoni ma dlaya ripfalo ene you know loko u tshama evukatini laha u nga va u xaniseka ngopfu koho va mhani u xanisekile va xanisekile futhi especially va sesi lava ku va ha ri vatsongonyana va nghena evukatini va ha ri vatsongo byi fika byi va ka byi va hisa vukati byi va katinga va hetelela va huma loko va huma evukatini byo byela byi ku byela straight a kotwa ku yini xilo lexi va ngo i wanuna never a na ha lava ku xi vona not understanding ku not every man va fanaka na loyi va nga hlangana na yena it's because va hatle va teka ti-decision va va va twa onge i rirhandzu kasi a ku nga se va rirhandzu a ka ha ri last a ka ha ri ku navelana the moment va va nghena va tshama va nyikana siku rin'wana na rin'wanyana va nyikana nkondzo ya le kamereni siku rin'wana na rin'wanyana ku hela ku navela lokuya se swi hetelela swi sala rivaleni ku kahlekahle a ku nga ri na rirhandzu from the beginning a ko naveliwana vukati byalebyo loko se byi fa byi fa u ri na vana vambirhi u vona kahle ku vawanuna vavanuna i tiplayer vavanuna a hi tiplayer you just allowed your guts you just allowed your, your lust you just allowed your feelings to drive you and find yourself in the marriage u tikuma u ri ndzeni ka vukati bya ku va ne u nga u nga rhanganga u va na foundation byi processiwa loko u huma ka vukati byo byolebyo u huma u byela leswaku va tiva ku yini xilo lexi va ngo wanuna never ene u huma se u ri na mapfalo ya ku ni nga mani ya ni ya tijolela ku ya ni ya tshama ka ka ka ka ka ka ka wanuna never ene loko u ze u va na that mentality ya ku se ni nga mani ya ni ya tijolela ni tikulisela vana va me a na ha lavi vukati let me tell you you are you are attracting the spirit of fornication. You are attracting the spirit uh, uh, of prostitution. You are attracting the spirit that's going to break you down. Because remember, loko madimoni loko u za u fikela hi miehleketo yaleyo ku ni nga manene ya tijolela u khomiwa hi dimoni ra last dimoni ra ku tichuna dimoni ra ku u swe se u huma u ri u ri u bya swa ku se u na freedom a ka ha ri na munhu loyi a nga ta ku bela nawu a ka ha ri na munhu loyi a nga ta ku controla u gaine freedom you are out a wa ha lavi nchumu xa wena u lava ku ti jolela yo u ta jola na vavanuna va ku tala ngopfu for the sake of money u ti byela swa ku u lava ku kurisa vana va wena that spirit is the demonic spirit lexi ku control-aka u ma mapfalo se ma fini a wa ha chavi but it's not the fear of the holy spirit because the fear of the holy spirit loko u dlayiwa fear hi holy spirit u hetelela u vona ti-opportunity and u feyisana na ti-situation u ku my god is with me even if i'm in this situation but i know that my god is with me so loko u va u dlayiwe i fear hi madimoni u va u va u va u fe mapfalo ya ku hambiloko u etlela na vanuna vambirhi hi siku ku ri pfalo ra ha ri mapfalo ma ha ri kona ma fini Hambiloko se u jola na nunu wa munhu, mapfalo ma fini. Hambiloko se u endla manyala tikweni, mapfalo ma fini. Because madimoni ma ri ma ku dyondzisa swa ku a a hambiloko vo ni jaja va nge ni heti I'm still alive. I don't live for people a ni hanyeli vona. Life is too short ku ni hanyela vanhu, ni hanya vutomi bya mehe. I don't care, who cares about what I'm doing. That is the mentality of the demonic forces. Remember, we have Jezebel in the Bible. Jezebel is that, that spirit of Jezebel. They don't want to pray to God so that our director ka vukati bya kahle. But va lava ku tirhisa miehleketo ya vona langutana the charming side ya vavanuna. A hetelela a nghena evukatini a hi ku chamiwa ku nga rirhandzu. loko swi fika swi va ba va vuya va ku vavanuna hinkwavo i timbyana they compare vavanuna hinkwavo i'm here to tell you that u nga pfumeli madimoni ma ku yivela leswi nga swa wena there is light after the tunnel na swi twisisa ku u nga va u xanisekini ka vukati lebyi nga hundza ka byo kumbe ka relationship leyi u nga hundza ka yona i cycle ya vutomi yo yaleyo a hi va nga ku nga ta va kuma va ku byela swa ku hina hi lo teketana hi nghena swi va kahle hinkwerhu hi vuya kona ka ku vavisekeni but loko eku vavisekeni ka wena u dyondza yini loko u huma vuya na solution u nga vuyi na ti-problem because loko u nga vuyi na solution ya ku ni vavisekini yes but now ni lava ku swi teka hinkwaswo ni swi nyika hosi god control my mind refresh me conform me to your standard loko u nga vi na miehleketo yaleyo ku loko ni vuya ni la ku ya ka xikwembu xi ya ni redirect u ta vuya na ti-problem ematshan'wini ya ku vuya na ti-solution ene loko u vuya na ti-problem u vuya vukatini and u ta vuyela ku ta onha vukati bya van'wanyana because u na xipirit lexaku you know what se ni u tijolela sweswi for the sake of money ene eh, u vuya na ti-problem because u ta khosa ti-problem ka mindyangu ya van'wana lawu nga va kuma va titshameli kahle na vanuna va vo because the spirit of the devil is now controlling you a wa ha ri na timabriki like ku yetlela na munhu ka wehe se swi easy you know wanu wansati wa ku va a ri naked a nga mbalanga nchumu wa chavisa in xintu ene wansati i fanele a chava ku va a hluvulela wanuna hi xintu that is why the bible says sex before marriage is a sin because a va swi tiva ku i wanuna wun'we ntsena evuton'wini lo faneleke a languta miri wa wansati a nga mbalanga unless by any consequences may, maybe by any problems leti va ka ti rayizini lava nga tsalela muxe papila va ku muxe um eh, va fanele va hamba loko va fanele va hambana vanhu ku faneke endleka yini na le ka hosi yesu xikhwexe khwexeni leyi fikini va ku swi fanele ni ku wanuna a tshika wansati na hosi yesu a ku loko ku nga ri hi vunghwava va ntsena a nga fanelanga wanuna a tshika nsati wa yena so wansati a ku vuye hi lava ku vuyela mapfalo lama ya ku ku hluvulela wanuna a swi yili loko swi ku bini leswi nga ku baka vuya u ta kuma restoration ka xikwembu ivi u vuya u khongela xikwembu xi ku restora ku u ku xikwembu ni pfuni a na ha la ku hluvulela un'wanyana wanuna handle ka wanuna loyi a nga ta va ri wa xitshembiso loyi a nga ta ya kaya ekaya va ni nyika mikateko va ku we bless you go and build that family famba u ya va bebukela vana huma hi nawu hi lava vanhu lava nga ta vuya na ti-solution a hi la vanhu lava nga ta huma vukatini va vuya na ti-problem now ni, ni, ni, this, this thing yi base ka fear there is about 33 verses leti vulavulaka hi fear ebibeleni so hi nga pfumeli ku dlayeliwa i ku kholwa ka hina hi madimoni vavanuna loko mhani luya u n'wi tekile u n'wi endlele swilo hinkwaswo u n'wi xavela na movha a mbala like nobody's business mali yi tloka khadini ra yena hambi yi nga yi nga tloki khadini ra yena mara u n'wi nyika mali u swi vona ku this I'm, I'm taking care of my wife and my children a ya ya ku jolela a ya endla swilo leswiya hinkwaswo mi hetelela mi va mi hambanile let me tell you vavasati a va fani

of your problems. He can solve your problems. He's got all the solutions. Trust me. I know what I'm talking about. Xikwembu a xi mi endli kahle na le ka mixi wa siku onge hi nga hi ya tshama hi khongela Xikwembu ku xi nyika vutlhari hi twisisa ku ku chava

because u chava ku a ni tirhi how will i achieve this na tirha muholo wa mehe wutsongo ngopfu ku i can achieve that multi million company leyi ni yi dreamaka in my mind let me tell you ku ku chava ku ku endla ku u nga pfuli ti-channel ta ti-possibility because the devil doesn't want you to be successful because the moment you become successful you will understand that god is there is alive but i ku tisela fear leswaku u ta hetelela u ta ka yehe for the channel for the connection of fame for the connection of success loko u ta hi sathani wa humelela vuton'wini vana timali hinkwato that is why we have a lot of people whom they sell they sold their souls in order to get rich we have illuminati out there we have all, all, all these all, all, altars leti u yaka u ya u ya endla i ti-sacrifice ta ngati ku ta kota ku va millionaire or billionaires u va na timali hinkwato ta ka ti nga hlayeki laha handle but let me tell you ku satan i ku endla ku u chava so that u nga swi twisisi ku there is a way of being a billionaire even without going by sacrifices of the blood tsundzuka bibele ri golidi na silivha i swa yehovha ni hinkwaswo leswi nga le misaveni

That is why the Bible says, You don't have because you don't ask. He says, Ask anything in my name and you will receive. The problem i ku a hi tshembi sweswoleswo because of a hi xi tshembanga xikwembu hi hetelela hi huma hi ya ka dimension yin'wanyana laha hi nga ta ya kombela hi mimoya ya sathana laha hi nga ta kombela ehansi ka ti-incarnation ta sathana laha hi nga ta ya kombela hi ti-dark forces laha hi nga ta ya kombela hi ti-black magic la hi nga ta hi ya kombela hi ti-blood sacrifice hi, hi, hi xavisa mimoya ya hina ka sathana in order to gain fame hi va rich hi va hi duma hi va na timali hinkwato mara mfumo wa tilo hi ri hava wa, wa yi twisisa ku why sathana a hi ba i hi bela swa ku a nga lavi hi va rich hi ndlela ya kahle hi ku loko yo va rich hi ndlela ya kahle hi kho hi tshame kahle na xikwembu na loko hi fa ya hi ya tshama kwini exiluvelweni na tatana ya hi tshama paradise hi kuma ku hlayiseka but i lava hi swi kuma hinkwaswo va na fame va na mali a nga na problem sathana ku va na timali a nga na problem futhi a nga tlhela ku nyika toho hinkwato eh, timali hinkwato leti u nga ti hleketaka ku loko u ti spenda u ti spenda u ri eminyameni u cinca vavasati like nobody's business u twisa van'wanyana ku vava mali ya wena yi nghena hi ku ku fanele ku fa munhu lembe na lembe la kaya mali ya wena yi nghena hi ku ku fanele ku chayisana timovha you make the sacrifice hi vanhu van'wanyana tilo a wu nga ta ri vona i ta ku nyika mali hinkwayo mara tilo a wu nga ta ri vona and bear in mind ku lava nga xavisa ti-soul ka sathani va fa ku vava and number two a va fi hi malembe lama xikwembu xi nga va vekela wona ku va ta hanya wona emisaveni va khateriwa malembe so that sacrifice mimoya ya vona yi ta kota ku tlhela ya tirhisiwa loko ku ta van'wanyana va ta lava the spiritual connection of the darkness to make money in short essence a wu ri ni ku hundzisa la loko u ya u ya khendla u fanele u hatla u fa ku moya wa wena va ta wu teka va ya rhwexa munhu un'wanyana u kota ku endlela vanhu van'wanyana mali because na wena loko u ya ya khendla u nyikiwe mimoya ya van'wanyana leyi a yi famba na wena swipoko leswiya leswi a ku ri munhu a nga hanya na yena a nga va na mali emisaveni and then va ku nyika xipoko lexiya ku xi ya ku endlela mali u fanele u hatla u fa malembe ma nga se fika ku na xa wena xipoko moya luwa wena wu ta endlela van'wanyana mali so it's a cycle it's a cycle. and na loko u fa still moya wa wesa wu fe rifu ra makumu manjheni la malembe ya we xikwembu a xi ma vekini u fa rifu ra vumbirhi mavokweni ya yini ya ya sathani moya wa wehe wu ya wu ya ya tiheleni u xaniseka vusiku na nhlikani miri wa wehe wu ya wu ya hijekiwa wu ya tirhisiwa against vana va wehe va ku lorha yi nga chayi na vusiku ku na vo va fanele va landzelela ndlela lowu nga famba hi yona va ya va ya khisama magandzelweni va ku va vulavula na wehe kasi a va vulavuli na wena va vulavula na the master sathani loyi a nga a nga a nga a nga thwevula va ri yini i ku thwevula hi xizulu hi ri ku dlukula hi xintu va ri i ku pfula hi xichangani xa le giyani va va va va tirhisa miri wa wehe va wu humelerisa ka vana va wena vatukulu va wena swi va nga ku hi wehe kasi a hi wena the devil is using your image in order to win the souls ta vanhu lava ya ku va nga yi eka mfumo wa xikwembu mara va ya helela tiheleni hinkwavo you need to be very careful mapfalo ya wena ma fanele u swi tiva ku minkarhi hinkwayo ma pfumela yini Xikwembu a xi mi endli kahle I am here to help somebody I am helping someone provided today may the almighty God bless you give you the strength to

and deliver them from the demonic forces and the control of the devil. And there's a fear that call, being caused by the demons. ku chava loku ku vangiwaka hi madimoni ku endla swa ku u helela hi ku chava mara ku chava ka wena a wa ha chavi nchumu yes i ku hambi loko ri wanuna xin'wana na xin'wana lexi nga wansati e nsati wa munhu i xidudla i xilenda i wa ntimanyana wa ku tshuka nyana wa ku leha wa ku koma lexi nga wansati njhe liver to do xichangani xa le kaya xiputukezi liver to do a wa ha tshiki nchumu lexi nga ko ho nghena njhe loko ri wanuna ho nghena njhe those demons ma ku dlaya the spiritual faculty to know ku this is the temple of god and u fanele u tihlonipha u ti xixima ku va u va na risima tikweni u va na vhelu vanhwini loko sati madimoni se ma ku hetini u ta vona u nga ha ri na ku chava xin'wana na xin'wana lexi nga wansati ya ya zilima ziyeceni levatudu ya ku ko rimiwa njhe xin'wana na xin'wanyana and that is not life is the life of the demonic forces and madimoni ma tsaka hi swoho loko vanhu va endla leswiya because va swi tiva swa ku ku na pain endzeni ka sweswo leswo i fika a ku gangisa u dya swa ku ku rhandza ene va na ti-sweet words a ku yetlela a hundza ku sala pain the moment vanhu va va na ti-depression va va na ti-stress va va na ti-pains i swakudya swa madimoni leswiya a mi nga swi tivi Madimoni ma kuma vutomi ma hanya ma tsakini ma ri healthy hi loko vanhu van'wani va twa ku vava swakudya swa madimoni i ku twa ku va vanhu loko va twa ku vava hi loko vanhu va ri na ti depression hi loko vanhu va ri na switirese hi loko vanhu va ti sunga hi loko vanhu va nga ri na mintsako evuton'wini bya vona hi loko mindyangwini yo yoleyo kuma swa ku vavanuna wanuna wa cheat-a kumbe nsati wa cheat-a ku tshama ku holoviwa i swakudya swa madimoni swoswoleswo loko hinkwaswo leswi nga endleki madimoni a ma na vutomi. ma ta xaniseka that is why yi fanele ku tshama ku holoviwa minkarhi hinkwayo mi operatiwa mi opa loko ma ri karhi ma mi operata mi holova ma kuma vutomi madimoni ma hanya ma va kahle ma va healthy so you need to bear in mind ku the demonic forces are there to operate and loko mo ze ma ku dlaya mapfalo madimoni a wu dlayanga a wu dlayanga mimiti ya vanhu leswiya a wu yivi swilo swa vanhu u yi leswaku swilo leswi se u swi endlaka hinkwaswo a wa ha ri na ripfalo mapfalo ma fini you do it out of demonic control you are being controlled pfumela moya lowo kwetsima a ku dlaya mapfalo loko u dlaya hi moya lowo kwetsima mapfalo loko u endla xa wrong moya lowo kwetsima wa vulavula na wena consciousness miehleketo mbilu yi ba miehleketo yi ku I am a child of God may the almighty God bless you even today hallelujah.